samuele thoma 11 vesi 1 ya kha 2 ambudzana hasi wa amoni ya govhela muḓi wa yabese kha ḽa gilieda vhanna vha yabese vhoṱhe vha ambanana hasi vha ri u fha mulanga na riṋe ri kone u luvha 2 Nahasi wa Amoni a fhindula a ri, Mulanga une nṋe nda ḓo u vhofha na ini ngoyu, ndi ḓo ni ṋongola noṱhe iṱo ḽa tshanḓa tsha u ḽa, nda shonisa Vhaisiraele vhoṱhe. Nahasi o vha a tshi ḓihudza. Zwina zwo kho ambiwa kha hedzi vese mbili ndi uri nḓila ya u ṱanganedza u sarenda ndi musi no tendela u ṱomola ḽiṱo ḽa tshaula kha vhanna vhoṱhe vha yabese gileada tshihulwane kha u ṱomola ḽiṱo ḽa tshaula kha vhanna vhoṱhe ndi u kwasha zwine vha vha nazwo zwine vha zwi shumisa sa masole ende vhanna vha yabese uri vha sa vha sa kone u takutshela na hasi wa amoni ende futhi hoṱhe hune vha vha vhanna vha ḓo ya vha ḓo kona u vhonala uri ndi vhanna vha yabese gileada vhanna vho kundwaho vhanna vho kundwa nga Nahathi wa Amoni. Samuele ya thoma 11 vesi 3 Vhahulwane vha Yebese vhapo vha mbo amba naye vha ri, Ri fhe maḓuvha maṱanu na mavhili, ri rume vhaḓinḓa thungo dzoṱhe dzoṱhe dza Isiraele. Arali hu si na mulamuleli, ndi hone ri tshi ḓo ḓa ha iwe. na asi o vha a na pride ende kha pride yawe a ri ṱuwani dzhiani seven days mulaedze wa yebese u pfukekanya hoṱhe u mona isiraele vha khou ṱoḓa ane a nga vha phulusa sekonda samuele 11 vs 4 vhenevho vha ḓinḓa vha swika gibea muḓini wa Saulo vha hanelela vhathu mafhungo avho. Vhathu vhoṱhe vha vusa tshililo tshihulu. 5 ndi hone Saulo a tshi swika tshikhada kholomo dzi tshi bva pfuloni a vha vhudzisa a ri hu khou itea mini vhathu vha tshi lila amba mu vhudze mafhungo a vhathu vha yebese so a mu vhudzi ri na hasi o ri fara u mona yebese ende nḓila ya u mu imisa u athaka Ndi u ṱumula ḽiṱo ḽa tshaula kha vhana vhoṱhe vha Yebese, Gileada. Naho heyi ndi vese ende kuḓe ni tshi fokasa khayo. Vese kheyi, vese kheyi, vese 6 Saulo a tshi pfa eneyo mafhungo, muya wa Mudzimu wa ḓa kha ene, a sinyuwa zwihulu. Muya wa Mudzimu wa ḓa khae, a sinyuwa zwihulu tshihulwane ndi tsha uri ri tshi pfha uri muthu o dzhena nga muya mukhetho ri humbula uri o takala u na dakalo u na mulalo na lufuno mara muya wa mudzimu wono ni ita uri ni kwate hu na dzinyimele vhutshiloni musi muya wa mudzimu wo ḓa kha ini wono ni ita uri ni kwate na na hasi ndi tsumbo khulwane ya diabolo a ri tea luvheledzo kha diabolo sa mutendi ha nga vhuya tenda zwine na amba vhunzhi hashu ro ṱanganedza ri khou ṱoḓa messi na hope kha diabolo ri khou tenda tshi dzhena kha dzinyimele vhutshiloni hashu ni khou mu tendela tshi dzula kha dzinyimele miḓini ya vheiwe no tendela tshi dzudzanya zwikwama zwa vheiwe no tendela tshi dzudzanya mutakalo wa vheiwe na mu tendela tshi dzula kha tshidulo tshawe tsha madimoni a kone vhudza uri ni tovha khekhe ine nda i enjoya a kone vhudza uri ni soko vha mutendi zwawe a kone vhudza uri ni tovha marshmallow chilibag spanless christian a huna fhulufhelo kha ini mara diabolo ndi muzwifhi ni khou tea u kwata diabolo a bva kha mitakalo ya vheiwe ni khou tea u kwata diabolo a ṱuwa zwikwamani zwa vheiwe ni khou tea u kwata diabola ki dzula kha vhutshilo ha vheiwe ri khou tea u kwata ra ri nṋe na muṱa wanga ri khou ḓo gwadamela mudzimu ra tala mutolo fhasi ho iteani kha daniele musi diabola tshi buloko uri thabulo dzawe dzi songo fhindulwa zwi nga itea kha ini ende na sokou dzula ni khou tenda tshiṅwe na tshiṅwe hu na zwithu zwinzhi zwinzhi zwine mudzimu vha nga- a vha nga ḓi ni itela u swikela ni tshi vha redi na u ḓilwela mudzimu vha ḓo ni vhudza zwine na khou tea u zwi lwela ni khou tea u lwa musi mvula i khou na ni khou tea u lwa musi ḓuvha ḽi khou fhisa ni khou tea u ya phanḓa zwi sa khathali uri thaidzo dzine na khou ṱangana nadzo ni khou tea u ya phanḓa keep going you have to keep fighting kharali ni khou ṱoḓa hola mulalo ni khou tea u lwela kharali ni khou ṱoḓa mutakalo waṋu murahu fight for it don't give up litsani u tendela diabolo a tshi ḓisa shame on you ngauri bivhili i ri who the sun set free he is free indeed litshani u tendela diabolo tshi kwasha mutakalo waṋu ngauri bivhili i ri by his strike you are heal litshani u tendela diabolo kha tshikwama tshaṋu ngauri bivhili i ri mudzimu vha ḓo mpha zwoṱhe zwine nda zwi lila nga u itela lupfumo lwavho murenani ndi amba ndo koḓa ndi tshi ri mudzimu a vha mpfuni a vha na ndavha u khou ṱoḓa ni tshi tea ndo ri anga lugise nyimele yaṋu u khou ṱoḓa ni vhudze mazwifhi uri ni dzhie kha mudzimu waṋu dzumbululo 21 verse 8 you are not built to be a coward keep fighting